Хәерле кич барыгызга да. Минем исем Артур Галимҗанов. Һәм бүген без һөнәри программаларның кулланышы дигән дәресне башлап җибәрәбез. Һәм төп темасына күчкәнче, беренче кереш сүз ясарга кирәк. Башта ну ни өчен шул һөнәри программалар кирәкме? Аның өчен ну шуны аңлар өчен социологик яктан бу мәсьәләгә карарга кирәк. Менә бу графикта сез ну Татарстанда яшәгән халыкның авыллардан шәһәргә күчүен күрәсез. Менә алтмышынчы елларда кеше яртысыннан артык авылдан шәһәргә күчте. Ни өчен игътибар итәм бу күренешкә, чөнки бу тарихта бер тапкыр булган әйбер. Ә. Ул элегрәк тә юк иде андый нәрсә, кешеләр күп, ну, авылларда яшәгән иде. Һәм бер тигезләп бер дәрәҗәгә тигезләгәч, ул, ну, шулай ук та бүтән булмый инде андый нәрсә. Нәрсә дигән сүз бу? Ул бит механик рәвешендә генә күченү дигән әйбер түгел. Димәк, җәмгыятьнең сыйфаты үзгәрә, кеше ниндидер яңа өлкәләрдә эшли башлый. Шуңа күрә вот андый үзгәрешләр була. Хәзер менә урбанизация шул процессын тел ягын урбанизация һәм тел мәсьәләсен дигән сорауга күчәбез. Авыл менә кеше авылларда яшәгән чорында сөйләм теле ул авыл теле белән бәйле булган. Ну шәһәрләрдә кеше әз яшәгән ди шуңа ну нидер андый теге һөнәри төркемнәр алар аз санлы ну кеше анда әз катнашкан һәм ну элемтә дә бик булмаган кешеләр арасында шуңа алар Ну бик теге таралмаган нидер андый махсус сүзләр. Ә кешеләр шәһәргә күчкәннән соң уртак тел ул авылдан күчә инде. Монда төрле башка компонентлар барлыкка килә. Һәм ну безнең гомер дә ул көн саен катлаулырак була инде. Шуңа күрә телебез дә үзгәрә. Һәм ул яңа сүзләр керә инде. Телибезме, юкмы, шуңардан ничектер качып булмый. Менә менә бу зәңгәр түгәрәкләр, ну, бу һөнәри төрле-төрле һөнәри сөйләмнәр. Ну, яисә жаргон дисәк тә була. Һәм бу, ну, нинди һөнәрләр дип сорау туа. Шуңа күрә җәмгыятьнең төзелеше дигән менә бу графика күчәбез. Аны астан өскә таба карарга кирәк. Шунда бик күренмидер. Шуңа сөйлим инде. Иң күбесе халык сәнгатьтә эшли, төрле-төрле заводларда. Ул беләсездер, мәсәлән, Казанда очкыч боралак заводлары бар, анда оргсинтез, анда компрессор маш, Чаллы шәһәрендә КАМАЗ кебек заводлары. Ну, кеше халык шунда эшли инде күбесенчә. Шулай ук бик күп кеше сәүдә өлкәсендә эшли, анда базарларда, кибетләрдә. Бераз Монда бик күп шулай төзелештә кеше эшли. Башка өлкәләрдә инде әзрәк бераз. Хәзер тел ягыннан карасак, татар теле андый һөнәрләр, алар кайсы өлкәләрдә? Күбесенчә менә мәгариф системасында һәм авыл хуҗалыгы менә бу өлкәләрдә, ну анда, ну монда әлбәттә бөтен милләт вәкилләре исәптә тотынган, шуңа яртысын алсак инде бер ну ун процент тирәсе буладыр инде андый, ну чынлап та татар телле һөнәрләр бик күп түгел инде. Ә башкалар өлкәләрне алсак, анда нинди кешеләр эшли? Менә тел ягыннан бөтен кешеләрне өч ну, өч төргә бүлеп була. Бер төр ул татар телен яхшы белгән һәм куллана торган кешеләр, икенче Тере ул татар телен белгә, ну, белгән, аңлаган кешеләр, әмма бик, ну, татарча сөйләшми торган кешеләр. Һәм өченче төр ул, ну, бөтенләй татар телен белмәгән кешеләр. Һәм иң күбесе ул татар тел, икенче төр ул татар телен аңлаган, әмма сөйләшми торган кешеләр. Алар как раз шул сәнәгатьтә, төзелештә, техник өлкәләрдә эшли торган кешеләр. Андый ну татар телле һөнәрләр алар ну әз инде. Ни өчен мөһим бу мәсьәлә? Ну, еш кына беләсез, ну, шул тел мәсьәләсе килеп чыга. Ә бит. Төрле чараларда ну, кем катнаша? Шул театр ну, чаларында, мәктәп укытучылары, Бит бүтән өлкәләрдән кешеләр ну күренми инде. Шулай итеп, әгәр дә без бүтән өлкәләр белән татар телебезне бәйлибез икән, тик шул очракта гына тел дә кулланышка керә һәм Ул бөтен өлкәләр белән бәйле чакта гына без телебезне чынлап та андый исән, тере һәм чынбарлыкка бәйле, киләчәккә карашлы дип әйтә алабыз. Һәм хәзерге көндә ну бөтен алгарыш ул һөнәри программаларда. Ну программалар алар бөтен өлкәләргә кергәннәр дип әйтергә була инде ул. Мәсәлән, хәзерге көндә кеше әгәр дә нидер я эшкә урнаша икән, иң беренче сорау бу кешегә нинди программаны беләсез? Еш кына, мәсәлән, 50-55 яшьлек кеше эшкә урнашканда, Ну, анда резюме алып килә дә, карыйлар, әйе, сез сезнең тәҗрибәс зур, сез күп нәрсә беләсез, әмма программаны куллана белмисез, шуңа эшкә ала алмыйбыз. Һәм яшь кешеләрне шуңа күбрәк алалар, чөнки алар, ну, тәҗрибәсе дә булмаса, шул программалары белеп җиңел өйрәнәләр барысына да һәм төрле төрле өлкәләр буенча без бераз инде карап алабыз кайда нинди программалар кулланыла Һәм менә уйлап карап, менә төрле-төрле һөнәрләр, алар ни өчен кирәк? Аның мәгънәсе менә кешеләрнең төрле-төрле ихтыяҗлар бар безгә анда. Ашарга кирәк, каядыр торырга нидер өйләрдә, кайчакта ну авырыйбыз, дәваланыр өчен табибларга йөрибез һәм башкалар һәм башкалар, әйме? Һәм менә ашау ризыкы булдырыр өчен авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре төрле ашау ризык булдыралар. Һәм хәзерге көндә авыл хуҗалыгында кулланылган программалар мисаллары Farmworks, НПС Агро, Менә Агреви, Аганаф, төрле-төрле андый, ну, шуннан да тыш бик күп программалар бар. Күбесенчә алар Америкада ясалган программалар. Ну, хәзерге көндә инде татар телендә дә шул программалар турында укып була. Кеше һәм табигать дигән төркем бар, Farmworks программасы турында. Мәгълүмат китерелгән. Һәм, ну, бераз шул программа буенча бер-ике сүз әйтеп алам. Ну, бездә ул әле әлеге көндә бик таралмаган, әмма барыбер ну, беләсездер, авылга зур-зур агрокомплекслар керәләр. Шуңа шул агрокомплекслар белән дә шул программалар да кулланышка керә. Кеше өендә утырып, Wi-Fi аша төрле техникага сигнал җибәрә дә, һәм шул техника үзе дә кешесез дә басуны Ну басу буйлап йөри ала, анда унжи җыеп һәм башка эшләр эшләп. Шулай ук менә бу программалар белән кулланып, басуга мисен төрле датчиклар куеп, су китерә торган Араклар белән аракларны күзәтеп була. Мәсәлән, теге ну, җәй көне нидер анда корылык анда кызу кояш вакытында басу китмиме, юкмы, шуны күзәтеп идарә итәргә була. Ну, Ну, и, а, аны шулай ук менә галәмдән дә, спутниктан теге төрле GPS кебек җайланма белән кулланып, карап, ну, аның хәлен, нинди хәлдә ул күзәтеп була. Сәләнтә ашлама җитәме, юкмы, кирәксәндә терес китереп була. Мәсәлән, Шулай ук ашау ризыктан без казалма байлыклардан чыгарабыз җир астыннан. Бу юнәлештә дә төрле-төрле программалар бик тирән кергәннәр. Геологлар алар теге урман эчендә, ну, теге ну, урман эчендә яшәгән кешеләр генә түгел, алар, алар да төрле программалар куллана, төрле датчиклар куеп, анда ультразвук белән тикшереп җир астын Мәгълүмат алалар да төрле менә анда модельләрен төзеп ясыйлар. Аса менә Petrel программасы, Paradigm, Codalex дигән андый менә программалар бар. Менә Җир хәзинәсе дигән төркем бар. Анда да менә Петров программасы турында мәгълүмат китерелгән татар телендә. Менә бер мисал итеп, җир астында карамай, ну, яисә нефть кайдыр эзләп табалар да, программага мәгълүматны датчиклардан кертәләр дә һәм карыйлар анда. Кайда тукны, ну, шул карамай җыелган бит. Менә шундый төрле-төрле матур рәсемнәр карап, ясап. Аны менә Кайсы яктан тиштерергә була дип шул программа күрсәтә ул. Иң андый очсыз, җайлы һәм уңайлы ысулын. Еш кына бит без җир өстендә йөреп, барысын да аңлап бетермибез анда, нәрсә барсын җир астында. Ә менә программа ул бик андый җайлы рәвештә барысын да күрсәтә ала безгә. Ну, кайчакта күрәсез, шартлар бик тә андый катлаулы була җир астында. Ну, мәсәлән, күмер булса, аны бит Ну уйларга кирәк тә шахтаны кайсы яктан ну ясап була, шулай ук анда куркыныч бармы ул юкмы, нидер андый сораулар, анда бит кешеләр дә төшә җир астына, шуңа да җаваплылык та бар, ну кешеләр гомерләре өчен, шуңа вот. Ничек программа эшли, ул бик андый мөһим мөһим сорау. Хәзер алга таба барабыз. Казылма балыкларын җир астыннан чыгаргач, без алардан нидер әйберләр ясыйбыз. Мәсәлән, менә техника. зур-зур заводларда мөхәндисләр яисә мөхәндис инженер дигән сүз ул төрле-төрле программалар кулланып шулай ук ну хәзерге көндә төрле-төрле андый әйберләр уйлап чыгаралар ну андый программалар күп менә SolidWorks кебек анда Inventor, Ansys, анда Composs дигән программа, ну һәм башкалар куралар. Интернетта шулай менә Мөхәндис дигән татар теле төркемне таба аласыз. Анда да менә Ansys программасы турында мәгълүмат китерелгән. Кем тели, укый ала аны. Менә бер мисал өчен очкычның этәргече очкыч этәргеченең өлгесе дигән андай әйбер. Аны программада ну, виртуаль рәвешендә сынып та була, анда теге җилнең көчен куйдырып, әйләндереп, ул барсын күрсәтә. Аны Бу кызыл төсе бу очракта аның никадәр кабыкларның күпмегә бөгелгәнен күрсәтә инде. Ул теге артык булса, ул сынып китә. анализ ясап ну яисә ты калынрак ясап була яисә ты формасын үзгәртеп ничектер яисә икенче төрле материал кулланып монда Шулай ук төрле көймәләр дә ясаганда, да корабларны да шулай гына карыйлар. Суда үзе, ну, ничек тә ул, менә бөгелеп, ничек тә андый җимерелеп китмиме ул? Шундый да сорауга җавап, җавабын эзләп табарга була, төрле программаларны кулланып. Хәзер төзелешкә күчәбез. Төзелештә шулай ук бик күп программалар бар. Күбесенчә Autodesk ширкәтенең программалары. Бик күп, ну, Казанда, мәсәлән, күбесенчә Revit программасын кертәләр. Ну, бу программада анда күләмле рәвешендә бинаның моделе ясала. Ну, мин дә менә шул Revit программасында эшлим инде. Робот программасында анда шулар модель ясала, төрле көч түгел. Куела да һәм менә карыйлар төзүчеләр анда күпмегә төрле Корылмалар күпмегә ну бөгелеп китә. Интертан төзүче дигән төркем бар. Анда да мәгълүмат китерелә төрле төзү программалары буенча. Мисал өчен, бер тимер бетоннан ясалган бинаның менә шундыйрак ну моделе монда күрәсез бүтән арматуралы барсы да күрсәтелгән. Ну, шуннан тыш бу Nevis Work дигән программасы. Бу инде ну, төзелеш мәйданына якынрак программасы. Хәзерге көндә, мәсәлән, прораблар да алар теге акырып кына йөрмиләр, алар да шулай ук төрле программалар үзләштерәләр. Ну, бер э, генподряд э, ширкәтендә бераз эшләгәнем бар. Аны, ну, үзем кулланмадым, әмма ну, күргән бар, менә ничек ул чынбарлыкта була. Шул прораб э, офиска керә дә һәм программалар программада карыйлар. Менә бинаны нинди өлеш ясалган, нинди өлешен тагы ясарга кирәк дип шулай төрле төз белән күрсәтеп андай отчет ясыйлар инде. төзелеш ширкәтләрендә. Анда кешеләрен дә теге ясап була, краннарын да кирәксә теге машиналарын да бөтен менә чымырлыкта булган әйберне барысын да ну күрсәтеп була. Алга таба барабыз. Өй өй хуҗалыгы дигән төркем бар. Анда да төрле программалар турында мәгълүмат китерелгән. Мәсәлән, җиһаз ясар өчен Pro 100 дигән программасы кулланыла. Анда Анда өстәлме, шкаф, урындык һәм башкалар барсын да җыеп була, санап та була, ничә акчага чыга бу, ну, бөтен бу әйберләр матурмы, юкмы, анда күчереп була анда тегендә төрле якларга. Шулай итеп, ну, аның белән дә файдаланып була. Җиһаздан тыш, шулай ук киемне дә программаларда хәзер ясыйлар. Төрле раскройларын. Әлбәттә, нидер әйберне ясаганнан соң, бу әйбер сатыла. Менә шулай ук Сәүдәгәр дигән төркемендә Эта мөхәсәбә дигән программа, бу төрек программасы. Менә шул Эта мөхәсәбә программасы турында мәгълүмат китерелгән. Ну, мөхәсәб дигән сүз ул элек татар телендә дә булган инде. 100 ел элек. Шул бухгалтер мәгънәсендә. Ансы төрек программасы. Әйе, шулай ук менә әйтеп киттем. Хәзерге көндә менә төрек телендә дә программалар ну, табып була. Төзелеш өлкәсендә дә менә күргәнем бар. Бераз то бер бина да җыйган бар шул төрек программасында. Ну, ничек әйтим инде. Ну, кызык инде ул. Андый төрек теле теге нидер язуларын тукарга бераз андый тәҗрибә бар инде. Мәсәлән, хокук дигән өлкәсен дә алсак, анда да программалар кереп ну, керәләр инде. Әзләп-әзләп булса да, Дөрки тарихы хокук дигән төркем бар. Анда, мәсәлән, Афлатун, софт юрист, инде һәм башка программалар кулланыла. Шул хокук белгече шул программа белән кулланып, кирәккән канунын бик тиз арада эзләп таба ала, чагыштыра ала. Ул бер, ничек әйтим, бер сервермы, анда андый эзли торган браузермы дип, шулай дип атап була инде шул программаларны. Һәм интернетта менә күргәнем бар андый мәгълүматны. Киләчәктә дә менә һәр көндә бит төрле төрле кануннарын, законнарын кек яза. Әмма аларның барыбер нигезендә андый алгоритмик бер мәгънәсе бар инде. Менә нидер бу очракта болай дип ясарга кирәк, икенче очракта шулайрак дип. Шуңа киләчәктә дә шул Канун ясау эше нидер программага күчеп китәчәк дип андый фикерләр бар ул. Шуңа шуңа монда да алгарыш булыр дип әйтеп була. Шулай ук менә әлбәттә хәрби эше бар. Анда да программалар, ну, төрле төр программалар кулланыла. Мин күргәнем бар, әмма бу мәгълүмат андый ябык инде ул, бик кайдыр интернетка андый мәгълүмат килеп чыкмый. Ну, кеше күбесенчә төрле андый симуляторлар, стратегияләр инде уйнап куллана. Әлбәттә, ул бик киң таралган. Һәм шулап ну, интернетта укый аласыз шул стимуляторга нигезләнеп, ну, мәсәлән, Америкада аны ну, чыннан да хәрби эштә эшләгән кешеләрне дә кулланалар шул стимуляторларны төрле-төрле. Шуңа ты ничектер ты чынбарлыктан ну, чынбарлык белән бәле түгел дип әйтеп булмый шул хәрби уеннарында. Шулай ук табиб төркемендә дә төрле төрле программалар турында мәгълүмат бар. Ну, әлбәттә, Ниндидер теманы өйрәнер өчен, эчке әгъзаларын төзелешен карар өчен бу төрле-төрле программалар бик файдалы. Шулай ук беләсездер, мисал, хирургия өлкәсендә дә хәзерге көндә роботлар кулланышка керәләр. Чөнки алар кешенең, ну, кулы барыбер бераз калтырый, бик дөрес итеп кайчакта эшләми, ниндидер әйберне. Робот белән кулланып, ну, операцияне яхшырак ясап була инде, төгәлрәк. Шулай итеп, менә бу юнәлешкә дә программалар ну, бик керә башлады инде. Ну, аның турында да татар тел татар теле аның турында да сөйләргә мөмкин бөтен мөмкин мөмкинлекләр бирә. Мәсәлән, иске нидер теге сүзлекләре актарган актарганда бик күп сүзләр килеп чыга. Мәсәлән, хирург сүзе ул 100 ел элек бар иде татар телендә андый сүз ул җәрәх дигән сүз. Хәзерге көндә ул үзбәк телендә сакланган жаррох дип диләр һәм төрек телендә җәррах шулай ук хирург мәгънәсендә. Операция сүзе ул гамәлият дигән сүз. Менә э, шулай менә татар ну, телендә дә бар ул нигезендә андый сүзләр. Шулай ук әйтеп китик, мәгърифәт өлкәсенә дә төрле-төрле программалар керә башлады. Әнә мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да. Ну, анда нидер сүзләрне ятлар өчен, чит телләрне ятлар өчен, ну, нидер әйберләрне, төсләрне өйрәнер өчен, балалар өчен төрле-төрле программалар бар. Ну, шулай да әйтеп китик, беләсездер, ну, балалар төрле була, бераз андый, ну, үзенчәлекле балалар да була. Алар белән бераз эшләргә авыррак. Шуңа күрә андый балалар өчен дә махсус программалар бар икән. Вот, ну, интер, интернет буйлап караганда, ну, күргән бар инде. Мәсәлән, шул Color City программасы. Хәзер алга таба барабыз. Энергетика өлкәсенә күчәбез. Хезмәт дигән төркемендә, мәсәлән, этап программасы турында язылган. Ну, энергетиклар, ну, мәсәлән, хәзерге көндә Тепловизор дигән бер әйбер бик андый киң кулланышка кергән. Мәсәлән, ну, тепловизор белән нидер бинага карыйлар һәм ну, күреп була. Нинди нинди якта күпме мәсәлән җылылык югалып китә. Һәм бу урынны ну, җылытып була. Төрле ну, торбаларын да тикшереп була. Алар җылылык саклыймы, юкмы, анда электр челтәрләрен дә үткәргәндә шулай ук төрле төрле андый махсус программалар кулланыла. Ничек ул сәнгать өлкәсендә программалар кулланмыймы? Куллана, әлбәттә. Бигрәк тә менә дизайн тарафында төрле-төрле андый Күләмле программалар ну бик тирән кергәннәр инде. Бигрәк тә 3D Max кебек, анда Corel һәм башка программалар. Һәм менә сәнгать төркемендә алар турында укый аласыз. Хәзерге көндә көндә төрле кино да мультфильмнар ясыйлар шул программалар белән, ну белән кулланып. Шулай ук бөтен сәяхәт сәяхәт итәргә телисез икән, сон Trip Advisor дигән программаны куллана аласыз. Шул программаны карап, нидер илне сайлап, анда нинди Тарихи тарихи урыннар, һәйкәлләр бар. Анда отельләр дә нинди бәяләр һәм һәм андый башка файдалы мәгълүмат карап була. Шулай ук менә картография кебек ну дигән өлкәдә дә карта сүзе ул татарча харитә дип була инде. Шул харитә хәрефендә дә программаларда ну, ясала. Фән өлкәсендә дә төрле программалар киң куллана. Нидер махсус формалар, формулалар катлаулы очракларда бигрәк бик күп андый матка дигән программалар куллана. Йолдызларны карганда шулай ук менә Redshift кебек программа куллана. Ну, беләсездер, күк йөзен карганда, анда бит, ну, кеше күзе анда бик катнашмый. Ул шулай ук астрономиядә күбрәк анда математика инде. Шул телескоп ул нидер мәгълүмат ала да программаны теге ну мәгълүматын анализ ясап шул мәгълүматка нәтиҗәдә шул ну кеше шул программа нәтиҗәсен генә күрә Һәм сынау галимтә дигән төркемендә сез нинди программаларда бүтән программалар ясыйлар? Шундый әйберне күрә аласыз. Хәзерге көндә анда Рөстәм исемле бер егет катнашты, ул бик күп төрле-төрле андый мәгълүмат чыгара, төрле программалаштыру телләре буенча. Шулай итеп, менә бөтен өлкәләрдә татар теле алгарыш, үсеш кичерә дип әйтә алабыз. Шулай итеп, татар теле замананын яңа сулышына әзерме дип сораганда, әйе, әзер дип төгәл җавабын бирә алабыз. Монда икенче төрле бер мәсьәлә килеп чыга. Ә без без үзебез әзербезме алга таба барырга? Менә бөтен юнәлешләр буенча. Менә бу сорауга менә сезгә үзегезгә үз үзегезгә җавап бирергә тәкъдим ну тәкъдим итәм. Ну, шуның белән тәмамлыйбыз. Барыгызга да рәхмәт бик зур игътибар өчен.